akɔmfɛm atikɔ. Yɛde saa ahaban no yɛ ahoɔden nnuro. Saa ahaban korɔ no ara yɛde yɛ tuo aduro. Saa ahaban korɔ no ara yɛde yɛ sekan aduro. Yɛde ahaban yɛ ayerɛ aduro. Yɛde ahaban yɛ ntɔkwa aduro. Wonim sɛ obi wɔ hɔ koraa a ne ho nyɛ den, ɔyɛ hufoɔ. Mm. Obi a ehu wɔ ne mu. Ma menkyerɛ no aduru baako. Yɛankɔpɛ akuma. Na ɔmpɛ ngo kɔkɔɔ a yɛmfraa mu. Ɛnyɛ deɛ wɔayɛ nkwan asɔ no so, ngo ankasa. Na akuma no, ɔmfa nto gya mu. Ɔnyi akuma no anodadeɛ no nto gya mu na ɛmbene ndɔ. Ɛbene dɔ a, ɔmfa adeɛ nso mu nyi Na ɔmfa kukuo anaasɛ kora na ɔmfa nkyerɛ so. Na ɔnhwie ngo no ngu akuma no so. Ɔhwie ngo no gu akuma no so a, ɛbɛtene afa ho ayɛ dɛn? Agu kukuo no mu. Ɔwie a, ɔnnom saa ngo no. Aane.
Moment a ɔbɛnom saa adeɛ no sei, kim! Ne, ne, ɔbɛnya akukuduro bi a, anaasɛ Adeɛ bi bɛbɔ awura no a woanhwɛ yie a ɔno ara bɛyɛ sɛ aha nkɔ hɔ but ɔbɛkɔ hɔ ara. Agye, ɛdeɛ na ɛgum? Kawa.
Ɛna adeɛ biam na ɛgum? Ɛna adeɛ tuntum bi. Ɛne yɛfrɛ no mɔtɔ.
Mm. Mese mɔtɔ nyinaa. Yɛwɔ nnuro bi wɔ a wodi a aboa bi a ɔyɛ poisonous mfa n'ano nka wo nipadua. Ɛne ɛwɔ aduro bi a wodi a obi ntumi nto w'aduro ɛma no nyɛ den ɛmma. Yi ring no baako. Sɛ ring no ɛda wo nsa no but ebia na wo deɛ no biribiara nim but ring wei sɛ meyɛ wei amanfoɔ dea menyɛɛ bi maa obi ɛma no nni ho adanseɛ nkyerɛ obi a obi nso mma sɛ menyɛ bi nyɛ dɛn ɛma no ring wei Sɛ meyɛ ma wo na ade to wo nsa na worekɔforo car anaa woretu kwan akɔ long journey na akwanhyia wɔ kwan mu, accident wɔ kwan mu a, mɛka akyerɛ wo. Aa. Nti anytime biara wobɛtu kwan a, wobɛhyɛ kawa no wɔ w'akyi sei. Worekɔforo car no na sɛ accident bɛsi a, wobɛhu sɛ miaw, Mmeawa a ɛbɛhyew hɔ bɛben ayɛ hyehyehye. Enti deɛ ɔyɛ scamming nso, ɔfa adeɛ no kasa gu so yɛ biribi awie na ɔde computer no si so anaasɛ ɔde laptop no si so anaa ɔde tare ne phone na ɔde kyate wo a, ɔka kyerɛ wo sɛ ɔpɛ wo a, wontumi ndeny. Wodware wie a, akata so asi hɔ agye sɛ another one year na woasan adware because ɛno no, meyɛ saa sɛmina no ma wo a, yɛde akokɔ a yɛnforo ne da. Me me me ntɔ o ba a watɔ fa bra. Akokɔ virgin a yɛnforo ne da efie akokɔ. Ne yɛatete saa nhaban no ne yɛayɛ saa samina no de awura yɛayɛ saa deɛ no de ahyɛ alata samina mu na yɛde alata samina no atoɔ. Yɛntwa akokɔ ne ti ngu samina no so yɛnyɛ ne hwee yɛbɛma ade ne nan asisi samina no so kɛkɛ na wastate sɛ ɔredome sɛ nnipa bi a wɔde watu kwan akɔ Benin, nnipa bi a wɔde wakɔgya nsuo, nnipa bi a wɔde wakɔgya bosom, nnipa bi a wɔde wakɔgya maalam, mpo wɔde wakɔgya sɔfo. Tumi bi a yɛde wakɔgya no ama ɛnɛ w'adwuma asɛe, anaa nnipa bi a wɔbɛbɔ ne tiri mu pɔ sɛ wɔde wotu anamon akɔdi wo bɔne no. Sɛdeɛ akokɔ no bɛyɛ no, nnipa no nyɛ saa. Me se onkasa nni four five minutes wobɛhu sɛ akokɔ no gyina samina no so na wasensene ama ne ho mogya nyinaa awe. Mm. Akokɔ ba a wayera afiri ne maame akyi na yɛakye no, yɛwɔ nhaban a yɛde bɛka ho na yɛayɛ dɛ Yɛde agu kukuom. Mɛkye ama no abɛyɛ mmɔtɔ sei ara. Ɔn sɛ akokɔ bi ayera firi ne maame akyi na wɔyera wɔn nam anaa wɔresu. Meyɛ saa adeɛ no ma awie na sɛ yɛde gu kukuo no mu na yɛkye no mmɔtɔ, ɛno no, mede tete w'aso akyi. Menya yɛ saa adeɛ no ma awie sɛ kim. Sɛ woretu kwan anaa worekɔ baabi anaa te baabi na sɛ fa no sɛ ebia yɛka sɛ ɛdan no a ɛwɔ ha no rebebu a, wobɛte? Obiara nte. because yɛte hɔ no sɛ akokɔ biara nsu yi but wobɛte sɛ nkokɔ esu a wɔso gidigidi paa fiew fiew na yɛ sɛ baabi awɔ no nyɛ anaasɛ wokɔ baabi na biribi bɛsi a bɛte sɛ nkokɔ esu a wɔsom fiew fiew fiew ɛna wonya yɛ saa adeɛ no so a ɛsiane sɛ ɛboa mu anyina kyente atwa sɛ adeɛ no a wadi no atwa sɛ ɛbɔ ho ban Enni kwan sɛ atɔwrɛnkyɛm adeɛ to nti adeɛ bi te sɛ kwanhyiawuo, atɔfowuo, ne sɛ obi bɛhyia wo aba abɛbɔ wo tuo, sekan ne saa nneɛma nneɛma no, enni kwan sɛ ɛto wo wɔ abrabɔ mu. Nti always etwa sɛ eyi wo firi nsɔhwɛ mu.
Mo akwaaba GH Ɛkanɛ TV so, ɛnnɛ yɛasan atena ase, yɛne The Herbal Prophet, Apostle Doctor Obi Dehyeɛ. Papa mekyia wo. Yɛda wo so adɛɛfoɔ. Biribiara bɔkɔɔ.
Awurade gu so rehwɛ yɛn atamfo brɛ. Asɛ last week yɛhu nnoɔma bi kɔɔ so wɔ social media na ɛsɛ yɛba na yɛdi ho nkɔmmɔ. Ebi ebi nsii openly saa a amanfoɔ ka sɛ nni hɔ. Galamsey site ɛna man bi a ɔyɛ buyer wɔn mo totɔ gold yi bi. Ahomakye wɔda hɔ ara na akorɔmfoɔ nnipa mmiɛnsa bɔ wuraa ne fie. na ɔpueeɛ no, wɔkurakura tuo ne sekan. Ɛsɛ sɛ wɔbɔ ne tuo eight times a etuo no ankɔ. Ɛtwitwaa ne sekan a ɛntwa. Wɔhuu sɛ ano yɛ den no, ɛna wɔdwaneeɛ a polisi kyee wɔn. Kasa ne ne nkyerɛ mu, polisifoɔ no bɛbisaa aberanteɛ no ayɛ sɛ etuo ne nneɛma a ɛwɔ hɔ no kyerɛ sɛ wɔbɔɔ ne tuo a nkurɔfoɔ no gye toom na yɛrekɔka ara ne sɛ wadi aduro. Yɛreka sɛ etuo ne sekan aduro. Baa sɛ nneɛma bi sɛ nsi amanfoɔ sɛ saa nneɛma no ɛni hɔ. Ɛnti na yɛaba a yɛbɛbisa ho asɛm sɛ saa nneɛma no so sɛ obi ba anaasɛ wobɛkyerɛ yɛn anaasɛ obi ba sɛ wɔbɛyɛ saa nneɛma no a ɛkwan da hɔ. Awurade nhyira wo Kana. Ma memfa akwanya wei so na menkyerɛ w'atiefoɔ ne w'ahwɛfoɔ nyinaa mmra GHL Kana TV so. um, ahobanbɔ wɔ hɔ. Sɛ ɛyɛ sunsum mu, sɛ ɛyɛ honam mu, ahobanbɔ yɛ den. Ɛwɔ hɔ. Na da biara metu nipa afo a meka kyerɛ sɛ, wonim ade a ɛma nipa nyini kyɛ? Ɛnyɛ sika o. Mm. Wokan Bible a, ɔsɛnkafo ɔse sika ɛna ɛyɛ adeɛ nyinaa yie. Yɛte sika ma nipa nyini nkyɛ. Mm. Obi bɛtumi anya sika nnɛ, adeɛ kyɛn akorɔmfoɔ bɛkɔ akɔbɔ ne turo aku no afa ne sika adwane. Obi bɛtumi anya agyapadeɛ akorɔmfoɔ bɛtumi akɔku no afa. Na wahu sɛ efie koraa a wote no wonni hwee mpo no yɛde wokɔ bosom so akɔku sɛ w'animuonyam nti. Na mmom adeɛ ɛma nnipa nyini kyɛ yɛ ahobanbɔ. Ɛna nipa bi a ɔwɔ ahobanbɔ bi anya sika. Ɔman no ntie ne yie. Sika ɛmfa ahobanbɔ mma. Wonya sika a no nkyerɛ sɛ woanya ahobanbɔ. Gye sɛ ɔde sika kɔpɛ ahobanbɔ because wo sika nti na akɔpɛ ho deɛn ahobanbɔ. But wonim sɛ wonya ahobanbɔ ahobanbɔ tumi de sika ba. Mm. Ma menkyerɛ mu ɛte aseɛ. Fa ne sɛ hyɛberem ne nkraberem no ɛda wo hyɛberɛ so sɛ wonya 25 years a ɛtwa sɛ obi hyia wo na ɔboa wo na ɔdane w'abrabɔ ma abɛyɛ billionaire okay wonya at the age of twenty two years no ɔnam na akɔ hyia akorɔmfo na ɔmo bɔ wo tuo kum ɛbɛkyɛ hyɛ bere na bɛm. Daabi. Adi ntia. Yakum. Yakum okay eti deɛ nti na ama hyɛ bere na amɛm. Deɛ nti ebɔ wo tuo na. Enti deɛ na ɛni wo ho nti ebɔ wo tuo wawuo. Maame nka nyansa nto ɔman no tirim. Nyame, Nyame, ɔno ara ne n'abɔdeɛ. Genesis chapter 1 verse 11 ɔse, na Nyankopɔn kaa sɛ, tie o, Bible no nso sɛ n'anum asɛm ɛma nkwa. Nyankopɔn kaa sɛ, asase, fifiri nwura. mfudeɛ, nhahan, sɛdeɛ ne mu, wɔn mu biara su yɛ dɛn? Ɛteɛ. Teɛ. Tie, Nyankopɔn amfrɛ ahaban biara.
Ɔkaa sɛ wɔn mu, wɔn mu mfifie na obiara apue. Nyame kasa kyerɛɛ asaase no sɛ ɔmfifi mfudeɛ. Nti ɛyɛ asaase na Nyame communicatii kyerɛɛ no. Ɛna asaase no produce because Ahaban biara tee sɛ asɛm no a Nyame frɛɛ no se ɔmmra wɔ ne su so. Enti yɛfrɛ ahaban bi akɔmfɛm, atikɔ, ahaban no a adeɛ white bi si so a ayɛ sei no. Ok. Ɔtee sɛ yɛse ɔnsusu, ɔmfifi wɔ ne su ne ne ban so no, ɛna ɔbaeɛ. Tamia Uso bae. Mebakyɛ wei, ɛyɛ bankye ahaban. Ɔtee yɛ ara pɛ na ɔno nso baeɛ. Ɛbɛkyɛ wei ɛyɛ aya. Ɔtee sɛ yɛrekasa ara na ɔno nso yɛɛ dɛn? Ɛbaeɛ. Dede Nkrumah nyinaa wɔ ha. Obiara baeɛ. Susuma, Sankra, Mpan. Obiara yɛɛ dɛn? Ɛbaeɛ wɔ ne su ne ne ban so. Adɛn ntia? Obiara adwuma a ɔyɛ nti na ɔde baeɛ. Ahaban biara a ɛyɛ sunsum adwuma biara no, ɛyɛ honam mu adwuma. Na nnipa nsua adeɛ. But da bi a mɛka akyerɛ sɛ, Apostle, tii doctor bi de hyɛ, mɛkyerɛ wo adeɛ. Tie no yie. Nyame abɔdeɛ biara ne dwumadie yɛ mmiɛnsa. One ɛyɛ the medicinal purpose. Nti abɔdeɛ nam asase so nyinaa wonim sɛ even mmoa mpo obi tumi de mmoa sa yadeɛ yadeɛ a ɛda nipa so a wanom ho nnura nkɔ obi tumi de ɛyɛ aboa ɛyɛ dɛn ɛsa yadeɛ. Two ɛyɛ the spiritual dɛn purpose ɛna three ɛyɛ the traditional purpose. Yɛka the physical or the herbal purpose a, ɛne sɛ wode ahaban ɛyɛ aduro ama nipa. Seesei a nsansan bi agu anaasɛ wanya diabetes, yɛpakyɛ wo, wanya stroke, wanya ulcer, ɛyɛ ahaban na yɛde bɛyɛ dɛn? Yɛde bɛtreat wo. Okay, obi nso so ɛfeesi spiritual challenge, ɔda na tumi bi ne no abɛda. Ɔda a, na munun mununtum ayɛ dɛn akye no. Ɛno yɛfrɛ no sleep paralysis o sɛ dɛn na akye no. Obi nso wɔ hɔ so ɔnam a na ntentan yɛ barebare no basabasa. Ɛyɛ ahaban ne abɔdeɛ na na yɛde bɛyɛ dɛn ɛbɛka nipadua no aboa wo. Ɛno nkɔda nkyɛn meka the traditional purpose nti mede mekasa bi a mepɛ sɛ obiara nte aseɛ adeɛ no a woyɛ no te wo ho ase. The traditional purpose ne sɛ yɛn nananom kwan so no nti Bue Jeremiah chapter six verse sixteen. Sɛ Awurade seɛ nie. Me ba kye o, sɛ hwan seɛ nie. Awurade seɛ nie.
Nti wahu sɛ dɛ any time a mɛmo a kan quotation biara hwan na ɛkasa? Awurade. Mo.
Sɛ Awurade, Ghana Nyankopɔn, Israel Nyankopɔn, sɛ Awurade obi de hyɛ me Nyankopɔn seɛ nie. Monkɔgyina kwan so na monhwɛ. Ɔse hwɛ Bible no mu yie. Monkɔgyina akwan so na monhwɛ. Monkɔgyina kwan so na monhwɛ. Na mommisa tete atempɔn no. Na mommisa tete atempɔn no. Deɛ ɔkwan pa no wɔ.
Enti, te, wonim sɛ tete atempɔn na ɛyɛ kwan pa. Na momfa so.
Enti Bible se, Monkɔgyina kwan no so na monhwɛ. Mohwɛ wie a, mommisa tete atempɔn no. Deɛ ɔkwan pa no da. Deɛ kwan pa no yɛ dɛn? Ɛda. na momfa so. Fa to hɔ ma me. Yɛawie.
Enti mepɛ sɛ menkyerɛ wo sɛ kane tete yɛn nananom atempɔn kwan pa no so no, saa kwan no na na ɛyɛ papa Awurade gye tom. Ɛkwan bɛn? Kane tete no, na wo nana ɔsɔre anɔpa a, wahyɛ dudo asi hɔ na ɔresa bi nom. Ɔbɛtumi akɔ nwuram, ɔredɔ, wanhu o, na aboa ɔ, aboa atea anaasɛ wɔwɔ aka no, ɔnhu. Ɔno nso a poison nyɛ ne so adwuma. Adɛn ntia? Wahyɛ aduro si fie a ɔdware. Wahyɛ aduro no bi si fie a ɔyɛ dɛn? Ɔrenom. Wo nana tumi yɛ dɛn? Wo nana tumi bɔ dufa dufa na wayɛ dɛn? Wamene. Ɔmene yɛ no na wanyini ara nya 120 years atwam na ɔde te ase. Owuo ntumi mfa no. Adɛn ntia? dufa no a wɔamene no. Menim sɛ deɛ ɔtie me no, wate ho mpanyinsɛm da. Yɛwɔ ahaban. Wonim ahaban no a yɛfrɛ no abɔ ma egu akyi no? Mo, mamfa bi ama ha. Saa ahaban no, wopɛ sɛ wonyini kyɛ a, ɛyɛ akɔntate saa ahaban no. Wɔn sɛ, adeɛ wei na nipa nte aseɛ no wɔ Ghana. Fa hyɛ wo tirim sɛ sunsum nnwuma no, obiara ne n'akwan. Wonim sɛ obi wɔ hɔ a okura sunsum paa, ɔwɔ bɔfoɔ paa, but ne bɔfoɔ no nim ahaban. Mm. Obi wɔ hɔ a okura sunsum bi a sunsum no ɔno ne deɛ ne sɛ yɛ wei ma me na wasoma sunsum no ama no akɔyɛ. But yɛka nature no ankasa, yɛka abɔdeɛ no ankasa a, onim ho nimdeɛ. Okay.
But yɛyɛ ne abɔdeɛ na ɛda sɔre. Wowura me dan mu, sɛ wowura me hɔ hɔ, ohui. Ɛdeɛn na na ɛgu hɔ? Ahaban ne mo.
Yɛde nnubena, ahanma, na ɛdi dwuma. Nti wei no, deɛ mebisaa yi, yɛnkɔ so ɛ. Saa ahobanbɔ ne etuo sɛ sekan ɛno yɛwɔ nneɛma. Ɛwɔ hɔ.
Ɛnti na meka kyerɛ sɛ sɛ ahobanbɔ no yɛwɔ ne different aspect. Ɛna na meka sɛ obi a ɔpɛ sɛ ɔnyini kyɛ, ɔpɛ ahaban baako a abɛbɛn na abɛnyini akyɛ a, ɛyɛ Aborɔma gu w'akyi. Saa ahaban no, yɛwɔ adeɛ a yɛde bɛyɛ na wamene. Yes, wobɛmene. Ɔmene a, ɛno ano no, ɛberɛ a ɛbɛso ama wawu a, gye sɛ ɔfe saa adeɛ no nyinaa pie. Wofe a, obi a ɔbɛn wo biara bɛtumi ama no amene. Wo a womfee a, wonwu da. Ɛna wonya yɛ saa adeɛ no nso a, ɛsiane sɛ ɛboa ma wɔanyini atenten. Ɛtwa sɛ sunsum no a saa adeɛ no ɔkɔntro no anaasɛ adeɛ no a wɔadi no, ɛtwa sɛ ɛbɔ wo ho ban. Ɛnni kwan sɛ atɔwrɛnkyɛm adeɛ to nti adeɛ bi te sɛ kwanhyiawuo, atɔfowuo, ne sɛ obi bɛhyia wo aba abɛbɔ wo tuo, sekan ne saa nneɛma nneɛma no, ɛnni kwan sɛ ɛto wo wɔ abrabɔ mu. Nti always ɛtwa sɛ ɛyi wo firi nsɔhwɛ mu. Tew sɛ ɛno ara bɛyɛ n'adwuma awie. na ayɛ dɛn? Ɛbra ama kwan sɛ kɔ da dinn. Yɛwɔ ahaban bi so a yɛfrɛ no um, akɔnfɛmatikɔ. Deɛ meka sɛ ayi bi tua so white no. Yɛde saa ahaban no ɛyɛ ahoɔden nnuro. Ahoɔden nnuro. Mm. Saa ahaban korɔ no yɛde yɛ tuo aduro. Mm. Saa ahaban korɔ no yɛde yɛ sekan aduro. na ɔn the reason yɛ na mpɛn pii ara saa ne ma ne ma no mɛmɛ mpɛ sɛ mɛbɔ so because ghana nipa bi agyi mi wonim deɛ ntira ɔte sɛ ɔka na ɛneɛ ma menkɔyɛ dɛn menkɔyɛ nhwɛ mhm. anaasɛ nipa na ɔka no wobɛ sɛ nipa bi ɔpɛ wadu bɔne akɔtɛ baabi abɔ paa sɛ ɔmo mɛyɛ dɛn ɔmmɛtra a wɔnhwɛ ɛno nti na saa ne ma no yɛ a mempɛ sɛ mɛkyerɛ but wobisa a 2019 Mempɛ sɛ mɛbɔ nipa no din. Ɔyɛ at that time na ɔyɛ WHO sɛ W2O sɛ sogyani rank saa wɔn rank no menim mu. Panyin a na ɔwɔ Ghana ha. Ɔde ne nkwadaa mmaako mmaako four ɛbaa me ha ɔno no ka ho five asogyafoɔ. Meyɛ adeɛ no maa wɔn. twenty nineteen o meyɛ maa wɔn because at that time na ntɔkwa asi wɔn kurom gidigidigidi paa a etuo totoɔ ne sekantwa da ofie ara ne awurawa abɛtwitwaw da wa ne awurawa abɛtututuo na meyɛ saa deɛ ne wɔn to wɔn ne nipa wɔn kɔ gyina maa kuro no na that twenty nineteen ne deɛ megye me din mm. na yɛayɛ adeɛ no ma na ɔkɔ yɛtwa yɛntwa yɛto na ɛnyɛ dɛn ɛnto Ɛba saa a, ɛna obi bɛ comment wɔ TikTok sɛ akoa ne malam ahete jackpot. Enti ɛwɔ hɔ. Yɛwɔ nhaban bebree a yɛde yɛ dɛn? Yɛde yɛ ahoɔden nnuro ne akode a ɛbɔ yɛn ho ban. Na biribi te sɛ ayerɛ duro. Ɛwɔ hɔ paa. Na wotwa wura no sɛ dua wei yɛ su yi. a ahoma a yi wei nyame dua yɛ si me fie ha yi fa ne sɛ ɔreba no sɛ yɛ nipa a wonim sɛ yɛ nipa bɛgye onim ano sɛ dua wasan ho koraa kyea koraa wankyea wokɔ wokɔ hwɛ me woba bom bom bom na obi ani wa onkɔ yɛka aduro aduro so ne dɛn aha yɛnkɔ te aduro mmara no ɛno aduro bia ne baabi asɛ obi sɛ mewɔ spirit bi a mebɔ ne di bɔ mpa yɛ gu so a yɛbɛtutu ɔboa Yɛnkɔte aduro ne mmara no ɛno ara ne ahahan sɛ ahahan ka ho a woboa ɛnyɛ nokorɛ yɛde ahaban yɛ sekan duro yɛde ahaban yɛ tuo aduro yɛde ahaban yɛ ayerɛ aduro yɛde ahaban yɛ ntɔkwa aduro wonim sɛ obi wɔ hɔ koraa ne ho ɛnyɛ den like ɔyɛ hufoɔ mm. obi a ɛhu wɔ ne mu ma menkyerɛ na aduro baako wonim akuma deɛ yɛde pae gya no mm. ah. obi a wɔtie biribiara nkɔpɛ akuma na ɔmpɛ ngo kɔkɔɔ a yɛmfrɛ mu ɛnyɛ deɛ wɔn ayɛ nkwan asɔ no so ngo ankasa na akuma no ɔmfa nto gyam ɔnyi akuma no anodadeɛ no nto gyam na ɛmbene ndɔ ɛbene dɔ a ɔmfa adeɛ nso mu nyi na ɔmfa kukuo anaasɛ kora na ɔde akyerɛ kukuo no so anaasɛ kora no so, na ɔnhwie ngo no ngu akuma no so. Ɔhwie ngo no gu akuma no so a, ɛbɛtene afa ho ayɛ dɛn? Agu kukuo no mu. Ɔwie a, ɔnom saa ngo no. Ɔma no nwo no, ɔnom. Ae, ɔnom. The moment a ɔbɛnom saa adeɛ no sei kim, ne, ne, ɔbɛnya akukuduro bi a, anaasɛ Adeɛ bi bɛbɔ awura no a wahwɛ yɛ ɔno abɛ yɛ se aha nkɔ hɔ but ɔbɛkɔ hɔ ara akukuduraduro. Yɛmfa no sɛ wobɛhu obi na ɔhyɛ kawa obi wɔ a ɔse ɛno na ɛbɔ me ho ban. Gye ɛdeɛ na egum. Kawa.
Ɛna adeɛ ebiem na egum. Ɛna adeɛ tuntum bi. Ɛne yɛfrɛ no mɔtɔ.
Mm. Mehye mɔtɔ nyinaa. Mewɔ mɔtɔ a mede tete. Sɛ ɔhwɛ me ho ansɛ matete me ho. Mm. Yɛwɔ aduro bi wɔ hɔ a wodi a aboa bi a ɔyɛ poisonous ntumi nkaw. Ebi te sɛ wɔwɔ. Ɛne yɛwɔ aduro bi wɔ a wodi a obi ntumi nto wɔ aduro. Ɛma no nyɛ dɛn. Ɛma. Wei ɛyɛ um, yiring ne baako. sɛ ring na ɛda wo nsa no but ebia na wo deɛ no biribiara nim but ring wei sɛ meyɛ wei amanfoɔ dea ɛna sɛ menyɛ obi ma menyɛ bi ma obi ɛma ne ni ho adanseɛ nkyerɛ obi a obi so ma sɛ menyɛ bi nyɛ dɛn ɛma no ring wei Sɛ meyɛ ma wo na ade to wo nsa na worekɔforo car anaa woretu kwan akɔ long journey na akwanhyia wɔ kwan mu, accident wɔ kwan mu a, ɛbɛ ɛbɛ notice wo. Ɛbɛka akyerɛ wo. Ah. Ɛna sɛ wompɛ ne wei so a, woahu sɛ ɛyɛ mmorɛn mede bɛhyɛ nti wobaa wo nsa na mede bɛhyɛ no mɛtete. mɛtete so na mede ring no ayɛ dɛn? Ahyɛ. Nti anytime biara wobetu kwan a, wobɛhyɛ kaawa no wɔ w'akyi sei. Wokɔforo kaa no na sɛ accident besi a, wobɛhu sɛ mmeaw, mmeaw a ɛbɛhye wo hɔ bɛbene ayɛ hyehyeehye anaasɛ awɔsen bi bɛgu ama all of a sudden womfili yie. Panyin biara a ɔreti ade wɔ anaasɛ ɔnim fam biara nim sɛ asɛm a meka no, nokorɛ na meka no. Ebi wɔ hɔ nso a menyɛ no kaawa. Ɛyɛ, yɛka no sɛn? Akokɔ. So wonim akokɔ ba? Akokɔ ba a wayera afiri ne maame akyi. Yɛnim nneɛma o. Akokɔ ba a wayera afiri ne maame akyi na yɛakye no. Yɛwɔ nhaban a yɛde bɛka ho ne yɛayɛ dɛ. Yɛde agu kukuom mm. na kye ama no abɛyɛ mmɔtɔ sei a. Ɔn sɛ akokɔ bi ayera afiri ne maame akyi na wɔyera wɔn ama na wɔresu. Mm. Few, few, few. Yes. Meyɛ saa deɛ no ma awie na sɛ yɛde gu Kukuo nim na yɛkye no mmɔtɔ. Ɛno no, mede tete w'aso akyi. Mede tete w'aso akyi. Menya yɛ saa adeɛ no ma awie sɛ kim. Sɛ wotu kwan anaa wokɔ baabi anaa ate baabi na sɛ fa ne sɛ ebi a kɛsɛ ɛdan na ɛwɔ ha ne bɛbu a, wobɛte, obi ante. Because yɛte hɔ no sɛ akokɔ bi ansui. But wobɛte sɛ nkokɔ osu a wɔasu gidigidi paa fiew fiew na ɛsɛ baabi awɔ ne nyɛ. Anaasɛ wokɔ baabi na biribi bɛsi a bɛte sɛ nkokɔ osu a wɔasum fiew Few! Few! Few! Ɛna saa adeɛ no ara, nkoko, akokɔ a wayera afiri ne maame akyi no, yɛde ɛne kawa, hmm, ne yɛapɛ adwira ahaban, ne yɛapɛ nhaban bi aka ho, ne yɛahye ne mɔtɔ, life a wɔmmu yɛ no, yɛakata so, ne yɛahye ne mɔtɔ. Yɛwie a, mede bi bɛtetew ne mama bi agu nsuom, na mede oil bi afra na ade adware. ɛno nso yɛ protection paa protection mebɔ ahaban bi din yɛfrɛ no um, dabi akɔnfam ti kɔ ɛda a wɔbɛbɛha biem no yɛnyɛ yɛmfa ahaban biribi ama ɛno nko ho adeɛ ne yɛbɛba abɛyɛ de abɛyɛ yɛbɛpɛ alata semina na makɔpɛ saa akɔnfam ti kɔ no yɛnya saa akɔnfam ti kɔ no a yɛbɛpɛ adeɛ bi de aka ho ne yɛ yɛasi fɛɛ sɛ mena no the whole year yɛdware no seven days pɛ nti three hundred and sixty five days no yɛdware no seven days pɛ ɛna day no a wobɛdware no ɛwɔ sɛ wo nhyɛ no nso nti yɛyɛ sɛ mena no gu adeɛ no mu ma wa Anaasɛ yɛyɛ gu container mu a, mɛtwerɛ date no ato ho. Da a wobɛstate adware no, ebia ɛnɛ mestate no first January a, ɛwɔ sɛ medware from first to seventh, yɛngya bi ntom. Wodware wie a, akata so asi hɔ. Agye sɛ another one year na woasan adware. Because ɛno no, meyɛ saa seminar no ma wa. Yɛde akokɔ a yɛnforo ne da. Me me me ntɔ o ba a watɔ fa bra. Akokɔ virgin a yɛnforo ne da efie akokɔ. Ne yɛatete saa nhaban no ne yɛayɛ saa samina no de awura yɛayɛ saa deɛ no de ahyɛ alata samina mu na yɛde alata samina no atoɔ. Yɛntwa akokɔ ne ti ngu samina no so yɛnyɛ ne hwee yɛbɛma ade ne nan asisi samina no so kɛkɛ na wastate sɛ ɔredome sɛ nnipa bi a wɔde watu kwan akɔ Benin, nnipa bi a wɔde wakɔgya nsuo, nnipa bi a wɔde wakɔgya bosom, nnipa bi a wɔde wakɔgya maalam, mpo wɔde wakɔgya sɔfo. Tumi bi a yɛde wakɔgya no ama ɛnɛ w'adwuma asɛe, anaa nnipa bi a wɔbɛbɔ ne tiri mu pɔ sɛ wɔde wotu anammɔn akɔdi wo bɔne no. Sɛdeɛ akokɔ no bɛyɛ no, nnipa no nyɛ saa. Me se onkasa nni four five minutes wobɛhu sɛ akokɔ no gyina samina no so na wasensene ama ne ho mogya nyinaa awe. Mm. Ɛyɛ duro. Yɛnkɔte so mmara no no ane ahahan. Ahahan nso so wɔ kwayam nti yɛbɔ wura kwayam a yɛnim deɛ yɛrepa akyerɛ. Yɛyɛ saa samina no ma awie a yɛdware no seven times seven days pɛ. Wonya dware wie ɛnoa no no gye sɛ another year. Na ɛno no, ɛna sɛ wo maame koraa kɔgye bɛyɛ tumi, ɔkɔgye sunsum bi, yɛde wo kɔgya abosom a, nipa no a ɔyɛɛ saa adeɛ no, akyɛ no ayɛ seven days pɛ, ɔbɛwu. Mm, ɔbɛwu.
Na mefa no sɛ, te sɛ bi a me mehyɛ me deɛ yi, mm. ebi a wei yɛ me fɛ, na me se mepɛ sɛ mede yɛ te sɛ obi pɛ sɛ ɔtu kwan na saa nɔɔma no, mmea mɛtumi ayɛ no fie. wobɛtumi ayɛ. Yɛwɔ kwan bi saa a yɛtumi ayɛ.
Ah, sɛ me, ɔn sɛ, dabi a meka kyerɛ wo sɛ, kan fa Bible, kan Proverbs chapter 3 verse 18. The reason yɛ dabi a ɛma me nkyerɛkyerɛ yɛ huni o. Mm. Adeɛ bi a mɛka biara no, mepɛ sɛ wote ase. Hwɛ, nyansa. Me mentumi nkyerɛ obiara nyansa. Proverbs chapter 3 mm-hmm. verse 18.
Nyansa, wonim sɛ me nyansa Me mentumi nkyerɛ wo nyansa o, but mɛtumi ama wo nimdeɛ. Wonim deɛ ntira? Ɔkae James chapter 1 verse 5 a, ɔse, ɛka mo mu bi ne nyansa a, ma ne mmisa hwan?
Enti wasa woagyimi a, fa gyimi kɔhwɛ Nyankopɔn o. Nokorɛ na meka kyɛ, mento sa bi. Se woagyimi a, Enti Solomon, Awurade bisaa no sɛ, Deɛn na wopɛ? Ka na menyɛ ma wo. Ɔse, Mepɛ nyansa. Because ɔno pɛ hɔ na yɛbisa nyansa. Enti sɛ Sabio, woagye mi a, fa wo gyimi kɔhwɛ Nyankopɔn. Ɔno na ɛbɛtumi ama nyansa. Na mmom, yɛka nimdeɛ a, nimdeɛ ne sɛ menim sɛ wode bankye ne aya ne akɔmfam ti kɔgu nsuo mposa no ade dware a, obiara ntumi nto wo aduro. Ɛyɛ nimdeɛ. Mɛtumi akyerɛ wo. Wokɔ a, bɛkɔ akɔyɛ dɛn? But mentumi nkyerɛ wo nyansa. Proverbs three seventeen. Ɔse n'akwan. N'akwan no.
Yɛ akwan a ɛyɛ fɛ. Ɛyɛ fɛ.
Na n'asa nyinaa yɛ asomdwoe. N'asa, n'asa. N'asa nyinaa yɛ asomdwoe. Ahaa, biribiara a ɔbɛyɛ biara de asomdwoe yɛ dɛn? N'asa, asa a ɔnam so. Yeah.
Ɛyɛ nkwa dua ma wɔn a wɔsɔ ne mu. Ɛyɛ nkwa, enti Nyame akwan no, wosɔ mu a, ɛyɛ nkwa dua. Enti n'abɔdeɛ, wode yɛ adwuma a, ɛma wo nkwa. Na nhyira ne deɛ ɔkura mu. Na nhyira bɛyɛ deɛ wakura mu afa no tintimman. Awurade de nyansa na ɛhyɛɛ asase aseɛ. Tie o, Awurade de nyansa na ɛhyɛɛ asase aseɛ. Nti abɔdeɛ ahyɛaseɛ no, Nyankopɔn dii kan bɔɔ dɛn? Ɔsoro ne asase. Nti deɛn na ɛdi kan?
Nyansa. Aha, ɔsoro ne deɛn? Asase. Nti deɛn na ɛdi kan?
Ɔsoro. Nti Nyankopɔn de deɛn na ɛhyehyɛɛ soro? Nyansa. Ɔde nyansa, kan Bible. Ɔde nteaseɛ
de ɔsoro tim hɔ.
Ne nimdeɛ so na ɛbunu mu nsuo paeɛ. Enti mereba o.
Ɔse wɔde nyansa ne nteaseɛ na me wahu sɛ na wo nkan but me a me kan ɔse ɔde nyansa ne nteaseɛ de ɔsoro tim hɔ enti ɛyɛ nyansa Hmm? Ɛna Nyankopɔn de hyehyɛɛ soro, ɛna ɔde nimdeɛ ɛhyehyɛ asaase. Nimdeɛ no, nimdeɛ no ne abɔdeɛ. Enti na ɛsɛ yɛfrɛ biribi abɔdeɛ mu nimdeɛ, nimdipɛfoɔ. Ate aseɛ? Anante sɛ ɔmo ka.
Yes.
because ɔrepɛ abɔdeɛ mu nimdeɛ nti nyankopɔn de nimdeɛ wotoa so ɔbɛka nyankopɔn de nimdeɛ na ɛsɛ dɛn ɛhyehyɛ asase no nti nimdeɛ no me ne nyinaa te asase so nti menim sɛ ahaban wei ɛne oil wei sɛ me nana ne ka kyerɛ me sɛ ahaban wei ne oil wei wodware anaasɛ wode yɛ adeɛ a ɛbɛma sunsum bi abɛn wa ɛyɛ nimdeɛ nti mekyerɛ sɛ ɛka na yɛwɔ ahaban bi wɔ nwura mu yɛfrɛ no kɔmfano akyipodua Yɛwɔ ahaban bi. Akwanfa mu ti kɔ no bi nie, bɛawo. Anɔpa na yɛkɔtee na yɛde bɛyɛ adeɛ. Ɔn, ebi nie. Eti sɛ menim sɛ kɔnfanɔkye podua ne akwanfa mu ti kɔ ne bankye ahaban, wode oil wei ka ho, six flowers wei, ɛka ho na wodware a, sunsum bi bɛbɛn wo. Na madware ampa, sunsum bi aba. Me ne no na ɛbɔ bra. Me ne no na ɛnam ne yɛkɔ ne yɛba. Mekyerɛ wo nanso wokɔyɛ a, ɛbɛba. Ɛyɛ firi sɛ ɛyɛ nimdeɛ.
Nti obi bɛyɛ dɛ ayɛ wei ne ɔno ara ne fie.
Wei, simple one a mɛtumi akyerɛ wo. Wei, yi wo deɛ no ma me mfa nkyerɛ adeɛ. Wei yɛ kaawa. Sɛ wei yɛ kaawa. Okay. Obiara mpɛ kawa. Maako maako five. Maako maako sɛn? Five. Five. Direction a mekyerɛ no sɛ kawa no anso five a, ɛnyɛ adwuma. Okay.
Although wowie a bɛhyɛ baako nti na sɛ wohwɛ wei mu no ɛyɛ kawa sɛn na egum? Mmienu. Mmienu nti mmiɛnsa aka wɛn? Makyɛ ama me mma bi. Nti me ba no a mesoma no baako da ne nsa. Ahaa. Pɛ kawa five. Ɛbɛkyɛ wonim adeɛ wei? Wei, yɛfrɛ no berɛguo aniwa. Ebi nso frɛ no cat eye. Ebi nso frɛ no akokɔ ani. Ebi frɛ no ɔkra ani. Wei, yɛmpɛ wei no. Pɛ n'ahaban no, pɛ no dodo. Na pɛ kukuo. Na fa n'ahaban no gu kukuo no mu. Bɔ no te sɛ kahyire na fa gu mu. Wowie afa kawa five no nyinaa yɛ dɛn? Egu mu. Na fa si egya so. Mebakyɛw, wowie a, Adeɛ wei, wode si gya so a, ɛstate sɛ wusie no ɛreba na wohu sɛ asɔ na ada a, fa six flowers, wotu so a, fa kasa gu mu. Deɛ wopɛ sɛ ɛnyɛ biara, adeɛ bi a yɛ general, deɛ wopɛ sɛ ɛnyɛ biara, ɛnim sɛ kɔ akɔka for girls nso ɛbɛyɛ adwuma. Ɛno nti na mesɛ meyɛ ne general. Deɛ wopɛ sɛ ɛnyɛ biara, deɛ ɛhia sɛ wakasa ayɛ dɛn, agu aduro no so na wode bɔ mpa yɛ gu mu. Egya bɛhu sɛ ɛmu asɔ gya, Ebe, egya no bɛgye wom na akɔ soro asan abɛhyɛ mu. Physical, ɛbɛkɔ soro sei na asan abɛhyɛ mu. Ɛno ano no. Ɛbɛkyɛ ɛkye wie a, wa watwɛn ama no adwo na wahwie ne nyinaa agu koram sei. Mm. Nti woyi bi a, ɛtwa sɛ kawa no da n'aduro no mu. Sɛ Wobepia a, woyi kawa no baako a, wo nsa a ɛbɛkɔ no, yɛnhyɛ kawa no wɔ yɛn anim na yɛnyi wɔ yɛn anim. Nti wobepia a, na woahyɛ no wɔ w'akyi. Sɛ wonam na nkwanhyia bɛba a, yɛbɛkasa akyerɛ wo nipadua. Ɛda wo nsa na sɛ wotɔn adeɛ no yɛntɔ a yɛbɛtɔ because ɛyɛ wei no, n'ahaban. Nti na meka kyerɛɛ wo sɛ ahaban no a yɛde yɛ, nti woahu sɛ yɛbɛstarte nneɛma a mebobɔɔ so afei na merekyerɛkyerɛ mu. Ahaban no a yɛde yɛ aduro nom no, Ɛno ara na yɛde yɛ Sunsum nsɛm di dware. Ɛno ara na yɛde yɛ yɛn nananom atempɔn no. Enti sɛ ɛda wo nsa a, obi se metɔn ade a yɛntɔ, yɛbɛtɔ because ɛbɛtwe dɔm de ayɛ dɛn? De aba. Ɛda wo nsa na sɛ nkwanhyia reba a, yɛbɛka akyerɛ wo. Ɛda wo sa a, obi ntumi nto yareɛ mma ne mma. Deɛ wokaa wa.
Yɛate. Yɛ mu sa wei ne yɛn fa saa nkɔmɔ wei ɛ ɛ nsi. Mm. Ɛ mo mo a ɔmo ɔmo kyaate mɔrɔfo yi. Mm. Ɛ gye ɔmo sika yi. Mm. Sɛ mo mo akɔ ehu mo fo yi yɛ sɛ ɔmo tumi ɛba ma mo yɛ nneɛma bi mo ɔmo ɛma ɔmo tumi sɛ ne ɔmo. Me yɛ bi paa. but me me deɛ na me yɛ no me maa deɛ bi a me yɛ bi ɛlɛ nke kosi favour me yɛ adwuma bi abi ansa last yɛ yɛ interview me ka kyerɛ sɛ me me ha no sunsum a me de yɛ adwuma is beyond pastoria oba na etwa sɛ me mɔ mpa yɛ ma wa me bɔ ama wo etwa sɛ me nfa aduhwa mo nka wa me de bɛ ka wo etwa sɛ me nhyɛ aduru ma wo nware a mɛ hyɛ ama wo etwa sɛ me ma wo nyɛ nfa yɛ funu nto wa yɛde nyinaa yɛde bɛtoɔ na ɛtwa sɛ yɛmfa wo nkɔ abɔdeɛ ho sɛ ɛyɛ dua ho wonim sɛ obu a ne haw no ɛtwa sɛ yɛkɔ kasa kyerɛ dua na yɛde adeɛ a ɔpɛ ɛma no na yɛyi ɛhaw no de ma no ebi wɔ sɛ ɛwɔ sɛ yɛmfa no nkɔ nsuom na yɛnkasa nkyerɛ nsuo no na nsuo no nyi ɛhaw no mfiri no so ate aseɛ obu a ne haw no ɔba a ɛtwa sɛ wode mogya bi yɛ dɛn ɛsɔ asase no so na ade pata ne kra na ayɛ deɛ ɔbɛyɛ ma no. Nti oba a, deɛ ɛtwa sɛ yɛyɛ maa no, yɛbɛyɛ. Ahaban ne abɔdeɛ ɛwɔ hɔ no a yɛde abɔdeɛ yɛ adwuma no deɛ, Awurade tumi ne Kristo adom nti, yɛyɛ biribiara bi. Nti ɛ, oh, na sɛ ahaban wei, mɛtumi akyerɛ wei, wei, obi a ɔyɛ, ɔyɛ scamming. Nti me, menkasa bra me hɔ na menyɛ ma wo. Mekyerɛ ama wo ara yɛ. ama wahu sɛ ampa ɛyɛ adwuma obi ɔyɛ scamming wei ɛne taame awu ɛna yɛfrɛ adeɛ bi ɛfam wisa saa ne mmiɛnsa mɛmo ahye no mɔtɔ ɛno wofrɛ me a mɛmo ahye no mɔtɔ wohye no mɔtɔ a na ma mo apa alata semina na ade afra oil a yɛtumi de fra ɛyɛ oils mmienu wei pɛ six flowers wobɛpɛ wei three ho apewee tere na ade afra saa samina no. Wodware samina no wie bi a na wakɔtena kɔmputa akyi. Wodware samina no wie bi a na wakɔtena kɔmputa akyi. Ɛna wahu abɛ rasta ɛne adeɛ wei. Ok. Ɛna adeɛ no a yɛfrɛ no mako, mako, nteantea dwaneɛ no, yɛwɔ mmoa bi nwom, nwoma ne nkasɛɛ bi a yɛbɛtotɔ mmoa a wɔn ani yɛ den na mede abɛ rasta no aka ho. Na ɛno deɛ, me ara na mɛyɛ ama wo. Na mapɛ ntwoma ne nwera kɔkɔɔ. Enti meyɛ adeɛ no nyinaa wie a, mede bɛfa ntwoma, mede ntwoma bɛfa ho, mede oil wei na ɛbɛfra ntwoma no, na mede afa ho. Mewie a, na mede ne nyinaa agu nwera kɔkɔɔ no mu. But adeɛ no a mɛyɛ no, ne kɛseɛ nyinaa bɛyɛ te sɛ adeɛ wei. Na mayɛ no keteketeketeketekete, na mede ntoma kɔkɔɔ no afa ho, na makyekyere na ahyɛ mu. Anytime a ɔba wopɛ sɛ womfrɛ obi nyi sika koraa wɔ no hɔ a, wofa oil wei na fa adeɛ no to nsam. Ɛno na ɛyɛ na mmaa no kyin ɛkɔ kyini ɛ ɛ sɛ meme se meyɛ biribiara bio. Wɔn kɔ ne ɛyɛ adeɛ no ma no hyɛ ne bag mu. Nti ɔbaa hɔ sɛ ɔbɛsrɛ sika ntumi nka sɛ womfa ma no. Nti ɔfa adeɛ wei kasa gu so wɔ fie bɔ odin gu so de adeɛ wei ɛka Ɛno ano no, deɛ ɔwie bisa wie ade bɛma no. Enti deɛ ɔyɛ scamming nso, ɔfa adeɛ no kasa gu so yɛ biribi awie na ɔde computer no si so anaasɛ ɔde laptop no si so anaa ɔde tare ne phone na ɔde chate wo a, ɔka kyerɛ wo sɛ ɔpɛ wo a, wontumi n-deny.
Yɛte.
Afei kan quotation no. First Samuel. Thirty. Verse number. Seven. First Samuel chapter thirty verse seven. Na Dawid ka kyerɛɛ ɔsɔfoɔ Ahimelek ba ba Abiatar Abiatar sɛ. sɛ, Tie o.
Na Dawid ka kyerɛɛ Ahimelek ba Abiatar Abiatar sɛ, sɛ. Enti Ahimelek, na ne ba ne Abiatar. Ɔka kyerɛɛ Abiatar sɛ, Yɛ dɛn? Fa Fa asɔfotaadeɛ asɔfotaadeɛ no no brɛ brɛ me. me. Na Na Abi. berɛ a ɔgyee, wo deɛ kan Bible. Na Abiatar de asɔfotaadeɛ no brɛɛ Dawid. Na Abiatar de asɔfotaadeɛ brɛɛ Dawid. Na Dawid bisaa Awurade sɛ. Tie o. Ɔhyɛɛ ataadeɛ no wieeɛ no, wɔani kan kɔbisa awurade o because wɔnim sɛ awurade ka wɔn anka wɔbɛkɔ nti story no na mempɛ sɛ ɔbɛ starteɛ ama na wa ɛnie david ɛkɔ ɛko nti fa ne sɛ wo teɛ woyɛ sogyani ɛna yɛsɛ ntɔkwa ɛsi wa ayi soame run about mm. o kɔ a mebɛtɔ yɛ sogyani womfa tuo womfa sekan wonsesɛ wo ho sɛ wobɛsesɛ akodeɛ nyina nti Woasesɛ wo ho sɛ sogyani, woakɔsoa me, wokɔko ntɔkwa. Wokɔduruiɛ no, yɛse ntɔkwa no yɛnnya ma wo nko. Saa na yɛka kyerɛɛ Dawid. Wɔka kyerɛɛ Dawid sɛ, Wo deɛ, yɛnnim wo, sɛ wotumi gyina anaa so, Saul tumi kum nnipa thousand, but wotumi de ɛda ɛku nnipa ten thousand. Yɛsrɛ wo, kɔ, na kyena wote sɛ yɛne Israel anya ntɔkwa a, woabɛsɛ atwa wo ho ayɛ dɛn aku yɛn, nti kɔ. Ɛna wɔpamoo Dawid. But Bible se, berɛ a Dawid kɔeɛ a ɔbaeɛ, na n'atamfo asi n'akyi. abɛfa n'agyapadeɛ nyinaa afa ne yere ne ne mma aka ho de yɛ dɛn? De rekɔ. Ɛno na ɛmaa no ka kyerɛɛ Ahimelek ba Abiatar sɛ, Fa asɔfotaadeɛ no yɛ dɛn? Enti obi a ɔbɛstate akan bi, ɔbɛte ase. Enti wo sogyani no a wakɔko ntɔkwa a ɔreba no, wobɛduruiɛ no a ntɔkwa anaasɛ operation bi abɛkɔ so wɔ wo fie no, ɛnka sɛ woahyehyɛ wo ho dada, adɛn na wontoa so nkɔko? Na adɛn nti na ɔrepɛ atade foforo asan ahyɛ agu asogya atade no so? Adɛn nti na ɔrepɛ atade foforo asan ahyɛ agu n'atade so? David hunu sɛ yɛwɔ atadeɛ bi a ɛyɛ asɔfotade. Saa asɔfotade no na meka na mekyerɛ asɔfoɔ no a wɔmpɛ sɛ mɛka nokorɛ akyerɛ wɔn nti meyɛ a menka. Yɛwɔ atade bi wɔ hɔ a woyɛ sɔfoɔ a, ɛyɛ sunsum. Nnipa na ɛwɔ sɛ ɛyɛ saa atadeɛ no so adwuma na wɔde ama wo. Ademaw a saa ataadeɛ no hyɛw no yɛ tuutuu, ɛni kwan sɛ ɛba. Saa ataade no hyɛw no yɛ twa asekan, ɛni kwan sɛ ɛtwa. Saa ataade no hyɛw no yɛyɛ dɛn? Yɛde adeɛ bi ɛku nipa ka ho a, ɛni kwan sɛ ɛyɛ dɛn? Anaasɛ yɛtuutu, ɛ, yɛtow aduro, ɛni kwan sɛ ɛyɛ dɛn? Ɛno na yɛfrɛ no asɔfotaade. But Ɔno no nhyɛ o. Ɔno na wɔse ɔyɛ Nyame diyifoɔ a Nyame tumi te ne so no, ɔnhyɛ. Kɔmfoɔ no a ɔno no we bese poro gu ne ho twa nkokɔ mogya yɛ ne ho tantaantan no, ɔno no hyɛ ataade kɛkɛ, ɛntumi kɔ badwam ne ato tuo, ɛnkɔ. But sɔfo hyɛ suit, abɔ tie ne ato tuo na ne mu ayɛ dɛn? Abue. Adɛn ntia? Ɔnhyɛ sɔfo taade. Ɔnhyɛ sɔfo taade. Yɛwɔ asɔfo taade na ɛwɔ asɔfo taade. Ɛnɛ maka ahintasɛm ato wiase o. Me se, adɛn nti na ataadeɛ na ɛhyɛ kɔmfoɔ no? Ah, ɛdeɛn na ɛwɔ mu? Hwee nnim. Wopa mu ntwitwa, hwee nnim. But ɔde nnuro na ɛyɛ ataadeɛ no ho adwuma, ɛna ɔsoakii na ɔyɛɛ nneɛma guu so nti ataade no hyɛ no a, no matter aduro a wobɛto a ɛbɛyɛ dɛn, no matter sekan a wobɛtwa, gye sɛ ɔworɔ saa ataade no. But kɔmfoɔ no mmom hyɛ batakari bɛgyina badwam a yɛto no tuo a, Ɛnkɔ. The same batakali nko ara kɔtɔ obi atutu ɔfaa mu ana aba. Nti deɛ na ɛwɔ saa kɔmfoɔ no deɛ nim. Wayɛ so adwuma. Mo, ɛno ano no mawie. Abusua ha na yɛde ahobanbɔ no anaasɛ sɛ nnipa bɛbɔ ne ho ban afiri ɛsan mu nkɔmmɔ no bɛsi. Yɛakra wo.